על הכּך, די סיבה וואָס ער איז געבליבן אין צפת רבותי איז די מעשה שהיה, האָט געהערט הושענא רבה, האָט געהערט הושענא רבה ווי אַ מאַמע זאָגט פאַרן זון ירחמיאל, האָט גערופן ירחמיאל, קום לאָמיר פאַרמאַכן דעם שלאַק, ווייל מאָרגן גייען אידן זאָגן תפילת גשם, ס'גייט גיסן, לאָמיר שנעל פאַרמאַכן דעם שלאַק, האט דער בת עין געזאגט א שטות וואס מען גלייבט אזוי אין תפילות לאז איך נישט אפ, א שטות וואס מען גלייבט אזוי אין תפילות לאז איך נישט אפ, איר פארשטייט נישט מען האט געדאווענט אלע דאווענען אלע אבער דו גלייבסט נישט גענוג אין דיין דאווענען דערפאר קוקט אזוי אזוי אויס די גאנצע דאווענען ווייל דו גלייבסט נישט אין דעם דאווענען דו גלייבסט נישט אין דעם דאווענען אוי געוואלד געוואלד געוואלד א געשריי מען גלייבט.

געזאגט רבי שלמה זלמן אויערבאך אן אלדאכע זאך אז מען לערנט ארויס אסאך הילכות פילע לערנט מען ארויס פון חנה זיין בית דארף שטילע שמונה עשרה פון חנה קולו לא ישמע אסאך הילכות פילע לערנט מען ארויס פון חנה וואס נישט לערנסט ארויס פון חנה ביסטו פארשטייט א איד אין האט נישט קיין קינדער אז ער קען נישט האבן קיין קינדער. און זי בעט דעם אייבערשטן זאטל אנוסכו זרע אנשים, די עולם געדענקט וואס די גמרא דרשנ'ט זרע אנשים שוקל כשתי אנשים כמשה ואהרן, כמשה ואהרן, האט ער געזאגט איך ווייס א מענטש האט נישט קיין קינדער, בעט ער רבונו של עולם זכות בת עין געב מיר א אינגל א מיידל די עיקר זאל זיין עפעס, געב מיר א אינגל א מיידל, זי האט זיך נישט מספשר געווען אן קיין פשרות, איך ווייס כח התפילה איך וויל א אינגל כמשה ואהרן א בן זכר כמשה ואהרן, און זי האט עס באקומען, דערפאר לערנט מען ארויס פון איר הלכות תפילה, זאלסט וויסן וואס הייסט ריווחי כמים ליבך, די אמונה אין תפילה, האט די בת עין געזאגט איך לאז עס נישט אפ. אז ס'איז דא די אמונה, דער גלייבן און די תפילה, שוקל כמשה ואהרן זי איז זיך נישט מתפשר, אזוי שטייט דער לשון פון ר' צדוק הכהן פון לובלין, ר' צדוק הכהן פון לובלין זאגט אט די לשון, אם מרגיש האדם חסר, ער גייט צום דאווענען און ער פילט חסר, איך מוז עס, איך מוז, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה עס איז נישט שייך כזו זאך אז ער פילט א חוסר איך מוז עס איז נישט שייך דער באבעבער זאל נישט העלפן די בראך איז זאגט ער איז זיך מחזק מיט אמונה אינמיטן דאווענען און נאכן דאווענען וויינט ער פארשטייט זיך אנשטאט צו וויינען ביים דאווענען און האבן אמונה נאכן דאווענען פארברענט ער די יוצרות ווייל אי מרגיש אדם חוסר עס איז א טבע אין די זאך זאגט רב צדוק האט אויף דעם א ראיה אין די גמרא. ער זאגט אז מסניל בן קנז ווער ס'קען געדענקן די גמרא וועט מיר טו זיין האט געבעטן אין ברך תברכני אפאר דעות אין די גמרא אין ברך תברכני בתורה ווער ווייסט עס געווען אים תלמידים ואם לאו א ריינע הולך בן סיסי למשל גיי איך אין דריי האט לעבעדיגערהייט מיד בואו לקמות אשת שועל ווייל אזוי איז געווען די תפילה איך מוז עס האבן איך מוז עס האבן רבותיי אין געזאגט אזא פלאץ לאזט נישט אפ.